Abusua mema mo akwaaba de ba Blue Man Media so wɔ YouTube yi so. I go by the name Blue Man and I am your proud Kumerican blogger. On subscribe to your channel na no subscribe wa my afei so no hit the notification bell no so de amaye. Abusua ɛyɛ dada santo dada santo ɔbɔi siki boys boys ahaa kuma wood papa panyin no hɛɛ ɔde nsɛm bi reto dwa ɛfa nsɛm ɔkɔ ka faa agya koo dan si a ɔsii yɛ no fast forward ɔkyerɛ mu sɛ asɛm a ɔkɔ kaa yɛ a ɛkɔ faa a whole lot ɛkɔ generate a whole lot of controversies ɛde baa ho yɛ ɔse ɛyɛ NPP sika na ɔde si atumi a complete ne dan no awie. Na ɔkɔɔ Angel FM ɛberɛ a ɔne ɛyɛ Ike the Unpredictable ɛrekasa no na ɔrekyerɛ mu sɛ what he said no people misinterpretated n'asɛm na ɔkaeɛ no and asɛm a na anka ɔpɛ sɛ ɛ trend na ɛhete FIPAC ɛyɛ Film Producers Association no ɛno no mmom antumi anhete the grounds well Mmom issue foforɔ na afiri ne nsɛm no a ɔkaeɛ no mu no. Na ɔkasa na ɔrekyerɛ mu sɛ na ɛnyɛ sɛ ɔreturo shade bi na ɛde ama Agya Quah anaasɛ biribi saa. Na mmom no na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ mpo sɛ ɛyɛ Faipakifoɔ yii no firii mu sɛ ɔtu kwan bebree, ɔyɛ sei, ɔyɛ sei, ɔyɛ sei nti no, yɛregroom nnipa foforɔ na Wabɛhyɛ gya kɔ anan no still no ara koraa no papa no ntumi ankɔ fam ɔda ho gyina ne nan so na yɛnhwɛ ɛdan kɛseɛ a watumi apagya de asi hɔ yɛnkɔ tie sɛnea ɔsimi kyerɛɛ nsɛm no mu faaɛ don't forget I go by the name Blowman subscribe to yɛ channel na hiti the notification bell no so nso fa ma yɛ yɛɛba.
Ɛnyɛ ɛyɛ movie sika na ɔde asi na ɛyɛ ɛyɛ NPP fo o kan saa.
Na ma wɔ me point a mhm. me gyina so mhm. but point no emu maa me hete.
Mm. Baha ne mom na ɛbɛ hete. Me wuli anka manfa
politics no. Ɛnwɛm. Ɛnwɛm ka manfa ɛnwɛm di a kenipa te ma seɛ.
Nti ne so wa make you point na nwie. me meki yi bet wɔn a drɔpo story nankasa baabi a ɛdɛ no ah. ɛna wɔn afa baabi a ɛnyɛ dɛ no because ɛhɔ na nkurɔfoɔ pɛ ɛne yɛn nkyɛ baabi a ɛdɛ no na wɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn ɛyɛ kò si wɔ si daa no sixteen years ɔstarting sixteen years ago yes mm-hmm.
yɛn nyinaa nso yɛn nim o yà wɛ yà wɛ mini baabi a ɛdɛ ni sie dadaada mm-hmm. nfutu abɔ no a wɔsi bɔɔ so. mhm. ɛna far park a yɛfrɛ m film producers no wɔn na di na borɔ far park foɔ no ɛna di na borɔ ɛwɔ kwan bɛɛ so wɔn yi ne firi mu sɛ ɛna wɔkyerɛ ne ho na wɔntumi kɔ aburokyire ɛna sei na sei nti sini no wɔnya kwan ma yɛ nti sɛ ne sɛ yɛn bɛ di nipa aforɔ ne yɛnyini firi mu na wɔn yi ne firi mu mhm. deɛ wɔn yi ne firi mu no na kyerɛ sɛ sika no ɛhɔ no ɛmɛ bio sika na ɔde si sini na ɔpɛgya adaa ne si hɔ bɔɔ so no mhm. sika no mma bio mhm. na ɔgya adaa ne si hɔ mm. nti saa kyɛ mmiena na ɔwɔ ne instrument ɔtumi kɔ trek ne adade nti saa trek sika na ɔmfa bɛsi dan mhm. ɛsiane sɛ ɛno na ɔno soso de yɛ no wanto wanto ne biribia moayi no afiri sini no mu mm. so ahu enti ɔfiri mu kyɛree ɛhɔ na mepɛ aka akyerɛ wɔ aborɔfoɔ no wɔn a yɛdi aborɔ no mhm. ɛne saa sinifoɔ no a aborɔfoɔ wɔn a wɔn di aborɔ no wɔn ne hwan mu ɛne fatakfoɔ no ayi ɛ aborɔ ne dabi dabi dabi producers film producers ɛsɛ wɔn nyinaa ka ho aha na mi kyɛ wɔn na di aborɔ no ɛma wɔn ntoma nwie ne da sɛ aborɔ nso ka ho aborɔ bɛyi.
Well abusua, the whole video no na yɛakɔ akɔhwɛ no. Waka nsɛm paa, waka nsɛm paa. Na ɔsan nso toa so kaa sɛ, ɛyɛ Agya Koo adeɛ no a ɔhyehyɛeɛ no nyinaa no, he called Agya Koo because na that Sunday no, na wɔwɔ hɔ bi a n'ani tua ɛdan no sɛ ɛdan no nie. And ɔfrɛɛ Agya Koo ka kyerɛɛ no sɛ, Agya, asɛm bɛsi paa. After sɛ w'abie wo dan ne a celebrate wo birthday no awie no asɛm kɛseɛ ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛsi paa nti twɛn asɛm yi a ɛreba yi. Na ɔhyɛɛ da tenaa ase hyehyɛeɛ planee biribiara sɛ what he said about Agya Koo ne ne dan no nyinaa was just for hype Was just for hype yɛnkɔhwɛ daa video no nso mbra sisiaa. Me deɛ no amfa hɔ.
Ne part ne deɛn. Wo deɛ agya deɛ yi. Agya deɛ yi. Yes.
Ɛno so hyehyɛe.
Me hyehyɛe.
Me ka kyerɛ agya sɛ agya you hear from me. me kɔɔ bi o kwasi ada no me kɔɔ hɔ. Ɛɛ. Eh. Me wie bi bia wie na me ka kyerɛ sɛ agya bra. Ne yɛni nkɔmmɔ na me ne ne di nkɔmmɔ na me kyerɛ sɛ wobɛte nneɛma yaayaaya bebree. Bɛte. don't worry eti nsɛm no a. ɛsɛ o bɔ o bɔ o bɔ no kɔkɔ. mi bɔ no kɔkɔ sɛ ɛbɛ ba. sɛ o bɛ baabi a mi bɛ fɛ sɛ di mu. a baabi a mi de fa no a mi de na lodi fa no wàhálà mi de wei fa bɛ ti ɛnu à nkɔ hete mɛ mɛ ayɛ sɛ wrong target.
wàtí sɛ k'aw target five pack fɔ no. aa wɔn mu ana mi gu mi gu wɔn mu so. ètí k'aw de ne ba bɛ twa five pack fɔ ne mpoa. ɛ mpoa sɛ mu yi ni firi mu a wàyɛ dɛ. still a wà hete. wà hete.
ɛna ade no nso atwa butu atwa butu ama sɛ sei no wɔtrɛ ne kɔ baabi foforɔ na nsi a sɛdeɛ ɔbɛdi ya o hwan a agya ɛi na wiase wopɛ sɛ ɔdi deɛ da nko a ɛi me a mekɔka asɛm no ɛdi makyɛm no me menyɛ ɔmɔbɔ
na sɛ obia nsoma o Hey, me na medi wɔ. yɛakɔ akɔhwɛ aba no aha yɛakɔ akɔhwɛ aba no na afei ɔsan so kasa kyerɛ mu sɛ ɛyɛ frank naru ne big aquis nhyehyɛeɛ no nyinaa no Ɛɛ, ɛyɛ ɔno na ɛhyehyɛɛ biribiara, Frankenaro birthday, ɛyi, ɛyi, party ɔ celebrate de maa Kumawood actors, actresses ne producers no nyinaa no, ɛfiri bosom so no mo ne ade, ɔno na ɛhyɛɛ da plannee na ɔtenaa ase na ɔhyehyɛɛ biribiara, he did that. Because of sɛ eh ɔmo se Frank Naro eh pɛ mmaa, wo mu adeɛ ɔyɛ yɛ sei ɔyɛ yɛ sei wɔ movie industry no mu nti no ɔmo a sadline no ɔmo nuse no biem and ɛna a ɔnyae sika na ɔɔto party no deɛ Faipak foɔ abɛsi hɔ eh eh yi foɔ aba abɛsi hɔ actors guild foɔ aba abɛsi hɔ nti na ɛyɛ adeɛ a ɔhyehyɛɛyɛ sɛ anka ɔde bɛturo shade de abɔ ɛyɛ Kumawood actors no ne film producers no nyinaa but ɔbɛyɛ biribi a ɔwɔ kyeame nti wɔhyehyɛ a na ɔde ama no kyeame a yɛfrɛ no ɛyɛ Big Akwes aka Medwam. Yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔhwɛ daa video no nso mbra sisiaa. mhm. mede hyɛ wɔ bi ano mhm. because mewɔ mekyea me a mema no kasa ɔne hwan big aquas
wɔkyea me ne big aquas ɔno na yɛ a mede asɛm no ma no na ɔno apagya aba na ɛduru deɛ aden a ɛyɛ ɔka w'ani gye ɔka ne sɛ deɛ ɔpɛ mekyerɛ no deɛ wɔnka biaa me sɛ ɔka ɛ ɔka ne sɛ deɛ ɔpɛ ɔka ne sɛ deɛ mepɛ no a enti attack ne kɔ no so a ne mabɛsim na maka sɛ ne nyina ɔkyea me ho kye na no ato hu aha na maba na mabɛkyiri akyiri mu ɛti meka kyɛɛ no no ɔdilei ɛna obi so baeɛ ɛna ɔbaa sɛ yɛni ho nkɔmmɔ nam sɛ asɛm wɔ kura made ama akwasi sɛ anwummerɛ ɔpɔn adwuma a ɔmfa mmra nanso bi a no wamfa amma nti maame ame mfa ya nti mefa ya wieɛ no amesa afrɛ no sɛ ɔno nso so ɛnrepiti deɛ mede maa no no ano ɔnka na ɛsɛ ɔna acontrol big akois
ɔno so control me bi
ɔcontrol ɔkwan bɛɛ so ɛyɛ ɛɛ fada nsɔn nneɛma bɛɛ mu na ɔno acontrol amu ayɛ sɛ obi ɛka no no ɔhwɛ ne ntɔkwa no adi sɛsi ɔbɛfrɛ me no aka kyɛm sɛ ɔbɔ ɛdi aduro no sese gye sɛ wokɔ. ntɔkwa bɛyɛ na ɔfrɛ wɔ mu. o bebree bebree ebi obi kyerɛ mi.
obi wɔ kɔ a ntɔkwa bi wɔ kɔ a wɔnya nfrɛ mi kura dɛm hu sɛ waka n'asɛm a. ba ntɔkwa bɛɛ paa na ɔto ne safra a ɔkɔ di akyire bɔ baako pɛ kyɛ. ɔhun sɛ wei ɛɛ naro keesi no. aa frank naro deɛ no.
mi na mi de story no maa no. wɔn na adi maa. bigger quiz. sɛ ɔnyɛ. sɛ ɔnyɛ deɛ ɔyɛ no. ayi wo na wese no saa fa pipe fo yi akoro yi anam adwa wɔn. Mm.
ɛna wotena ase na wɔhyehyɛ commotion no. dabi ɔmi kɔ hɔ no na wɔn wɔ hɔ ɛnam sɛ akora wɔ wɔ sini mu mhm. mo mpɛ sɛ mo de no bɛtwa sini mo nso ɔpɛ maa mo nso ɔyɛ ɔne ani nso adeɛ ne adeɛ ade mhm. ɔto ne nsa fira mo sɛ mo mmra deɛ mo di mirika aba nti sɛ bɛyɛ bi anka ɛyɛ dɛ. Mm. ɛnya mu awie nti tɛma yɛ ɔmo ka sɛ ebi a wakɔ no bosom ɔne ade nyina wɔn ahyehyɛ saa deɛ mi na mi hyehyɛ ɛna mi de ma akwasi sɛ ɔnyɛ so ɔnfa saa asɛm no nto frank no n'aro so ɔnfa nto no so
maa nfrɛ n'aro so amɔ n'amaneɛ
sɛ ɔnfa obi te hɔ a de hyɛ no ade ato so ɔkɔ aduro so sɛdeɛ bɛyɛ a saa nkurɔfoɔ no ɔmo kɔ hɔ no ɔmo yɛm bɛhyehye wɔ no ɔmo ahu sɛ ɔmo agyi mu ne akɔ akɔhwɛ aba no sɛ nea yɛ ne tua video no ara na ɛredi ahi no, mɛsrɛ wo sɛ I go by the name Blue Man, wo nsubscribe to yɛ channel no a na woasubscribe ama yɛn na hete, mɛsrɛ wo, na hete the notification bell no ɛfa ma yɛn makra mu. Bye bye.